א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער אַכט און פֿופֿציק מיט ר' יוסף זאב בראווער גדול מרבן שמעו, א גוטן יוסף זאב, איך האב געזאגט סיי ר' און סיי דעם טיטל, אקעי אקעי איך קען ביזן טשוזן אדער ר' יוסף זאב אדער יוסף. סתם יוסף זאב, א גוטן יוסף זאב איז דא מיט די צוהערער, און ר' פנחס איז דא, דער חסידישע גאון, הגם ביסט א גאון אבער שטערסט.

אמת, בזכותך. אקעי, סאו יעדע מענטש האט זיך זיין פעקל, יעדע מענטש האט זיך זיינע קאפ ווייטאגען און זיינע הארץ ווייטאגען, און ס'איז נישט אייביג מי יודע וואס, און יעצט איז דא, איך האב מיך, מיין ליסטע, איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן, יא, איז צוגעקומען נאך עפעס, איך בין הייזעריג און איך דארף נאך אלץ רעדן. אקעי סאו, יעצט האמיר אזא שאלה יוסף זאב, פון א זיבעצן יעריגע בחור וואס איז, מוטשעט זיך מיט אסאך שוועריגקייטן אין לעבן, זענען זיינע ווערטער, און ער מוטשעט זיך מיט לערנען, מיט עברה, און מיט שרייבן. און ווען ער טראכט וואס ער קען טון וועגן דעם, וואס דאס מיינט פאר אים, מאכט עס אים זייער זייער שווער אויפן הארץ. עס מאכט אים דיפרעסט. ער זאגט אויסערליך בחיצונית איז ער א פרייליכער בחור, האט אסאך חברים, און האט אסאך טאלאנטן לייגט ער צו, און אבער אינעווענדיג איז ער צובראכן. זיין שאלה איז, ער נוצט אויך די ווארט טריגער, ס'טריגערט אים. זיין שאלה איז צי ער זאל עס פעיסן אדער טוהן וואס ער טוט יעצט אז ער האלט זיך פארנומען כדי צו אנטלויפן דערפון? יא, עד כאן השאלה יוסף זאב.
ס'דארף זיין דווקא אדער אדער? קען טוהן ביידע. יא, סאו כ'האב גאט געוואלט צולייגן, ער זאגט ער מוטשעט זיך מיט שוועריגקייטן אין לעבן און ער פירט אויס אויף דעם ארויף, ס'הייסט ביז ער האט שוועריגקייטן און לעקאווי דעם איז ער דעפרעסט, כ'וויל נישט סאונדן הארצלאז אבער ער קען דאס אויך צולייגן. איינע פון די שוועריקייטן וואס ער האט איז אז ער מוטשעט ער מוטשעט זיך מיט א שוועריקייט אז ס'איז אים שווער אויפן הארץ לקבל דעם. סאו קודם מיין איך צו זאגן אז דאס מוז נישט זיין א מסקנא, עס קען זיין איינע פון די זאכן מיט וואס ער דארף וואס דאס פראוועט זיך, אזוי ווי זייער אסאך אנדערע מענטשן, נישט ווייל איך וויל מינימייזן, יעדן איינער יעדער איינער האט זיך זיין עקספיריענס, און די פאקט וואס יענער האט עס אויכעט מאכט מיר נישט גרינגער אויפן הארץ, איך זאג נאר אז ס'איז א ס'איז א מצב, ס'איז א מצב די יא. עקזעקטלי, אינגאנצן אמת. איך האב אויך געוואלט גיין אין יענע דירעקשאן. אז ס'איז דא די, ווי מ'זאגט, די פריימערי אישו וואס דו האסט, איז לאמיר עס אנרופן אויף די, אויף אונזער שפראך איז עס לערנינג דיסעביליטיס. און לאמיר זיך א רגע אפשטעלן אויף דעם. די סעקאנדערי איז די עפעקט וואס ס'האט אויף דיך, אז דו ווערסט דיפרעסט, אז דו הייבסט אן פילן ביי סערטען זאכן וואס דו ווילסט טון אז דו קענסט נישט טון, און ס'עגבעלט. איז לאמיר צוריק גיין א רגע צו די פריימערי, סאו די פריימערי קודם כל מוז ער פארשטיין א מינוט, דאס איז א נייע פראבלעם, די לערנינג דיסעביליטיס איז א נייע פראבלעם פון די לעצטערע איך ווייס הונדערט יאר אדער צו פון ווען סקולס זענען געווארן דעוועלאפט אין די מערב וועלט און אין די היימישע וועלט, אין די אידישע וועלט איז עס געווארן תלמוד תורה'ס חדרים, די גאנצע זאך פון לערנען פון ווען דרוקעריי איז געווארן א מער פשוט'ע זאך, און בכלל עדיוקעישאן איז געווארן סאו לערנונג דיסעביליטיס איז סיי ביי אונזער היימישע עולם גאר שטארק און אויך בכלל ביי אין די גאנצע וועלט אין די גוישע וועלט אפילו איז עס אויך א פראבלעם ווייל היינט איז געווארן אלעס אזוי אקעדעמיק דו מוזט קענען וואס האט ער געזאגט ער האט א פראבלעם מיט לערנען עברי און שרייבן יא סאו עס איז בעסיקלי לערנען ליינען שרייבן.

אישו, עס איז איינע פון די מעין אישוס ווען מען רעדט פון קינדער וואס גייען אראפ פון וועג, אדער קינדער וואס פאלן אריין אין מענטל העלט פראבלעמען, אלע מינע פון די מינע אישוס, איינע פון די גרויסע יסודות איז לערנינג דיסעביליטיס. טאקע? הונדערט פראצענט.
וואו?
מורי ורבי רבי שמעון ראסל האט עס האט עס האט עס איינע פון זיינע גרעסטע יסודות אז דאס איז היינט א מורא'דיגע פראבלעם אין די אין די מוסדות און ווי מער מען קען און און די מוסדות זענען אוועיר פון דעם און שטעלן זיך צו צו דעם און היינט איז דא גאר אסאך העלפ און כאטש נישט מיט גאווערמענט פאנדינג איז דא לרחצה סאו נאר גיין צו די ריכטיגע פלאץ. וואס סא ווי איז די ריכטיגע פלאץ? אז דער יונגערמאן, און ווייסט לאמיר אריבער גיין צו די עצה הרגע, למשל אויב דער בחור קען האבן, יא וואס אונז רעדן דא, דער שואל קען האבן א אינגערמאן וואס זאל אים ווערבעלי קענען ארויף ברענגען זיין לערנינג סקילס, וואס זיין חברותא'שאפט מיט אים, זיין לערנען מיט אים זאל נישט אינוואלוון,

איז קען ער קען ער ווערן געהאלפן, למשל אקעי לאמיר זאגן אויב די טרעפסט די גוטע אינגערמאן און ער ווערט פאנדעד ביי די ריכטיגע גאווערמענט פראגרעם און ער קומט אראפ צו דיך און ער קען עפעס א גוטן מהלך אין לערנינג דיסעביליטיס וויאזוי דיך ארויפצוהעלפן, ער קען איבערגיין מיט דיך א גאנצן בלאט גמרא מיט דעם עכטן. דיסקריפשאן פון די סטארי וואס איז געווען דארטן, די שאלה וואס איז געקומען אין פראנט פון רבי עקיבא אדער רבי אלעזר, און אראפלייגן וואס די שאלה איז געווען און וואס רבי עקיבא האט געענטפערט און וואס די חכמים האבן געפרעגט און וואס רבי אלעזר האט געברענגט א ראיה אויף א אנדערע וועג, און ער קען איבערגעבן די, און דו גייסט עס פארשטיין און דו גייסט עס ארויסהאבן, דו גייסט אפילו קענען מיטרעדן און מיטפארשטיין און צוטרעפן תוספות קשיא אויך.

נאר ס'איז פשוט דא א געוויסע קנייטש וואס איז יעצט דא אין די אופן וויאזוי מען לערנט, וואס דארטן האט די יא דארטן איז ער די פאלט ער ביטווין די קרעקס. יא, ס'איז נישט אזוי אויסגעפלאסטערט די ראוד דארטן פאר דאס אים. איז עקזעקטלי די פוינט וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען, אז דו זאלסט פארשטיין אז דיין פראבלעם איז נישט א עכטע מעכטיגן פראבלעם לייק וואס טויזנט יאר צוריק וואלסטוך אויך געמוטשעט מיט דעם. פארקערט, אין די צייטן פון תורה שבעל פה איז ער קען זיין וואס טאג געווען איינער פון די גרעסטע תנאים, וועגן וואס נישט געדארפט צוקומען צו ליינען און שרייבן. יא.
כ'האב אגב נעכטן, פונקט נעכטן איז עס איז יעצט אויך גערעדט מיט א אינגערמאן, און סאו זאגט ער מיר, ער איז א א געשמאקער, א פרייליכער, און ער מאכט פרייליך, און ער איז אקטיוו, און ער איז סוקסעספול אין וואס ער טוט. האט ער מיר געזאגט אזוי צווישן סך הדברים, אז ער איז אסאך אויפן ראוד. בקיצור, ער האט ווייניג, ס'קומט אים זייער ווייניג אויס צו זיצן אויף איין פלאץ, די זאכן וואס פעלן זיך אויס צו זיצן און ליינען קומט אים ווייניג אויס, האט ער געזאגט אז נאך א מזל אז איך בין אזוי ביזי אין מיין לעבן, מיין טאג איז אזוי אויסגעשטעלט, ווייל אזוי נעם איך אריין אינפארמעישן דורך הערן, ער הערט, אזוי נעם איך אריין אינפארמעישן דורך הערן, זאגט ער, ווען נישט וואלט מיר סתם נישט איינגעפאלן מיך אראפצוזעצן, לאמיר זאגן איך ווייס נישט ביים טיש, קיטשן, ביים קיטשענען טיש. און אויסהערן זאכן, איך וואלט איך וואלט ערווארטעט פון מיר איך זאל מיך זעצן ליינען, און איך קען נישט ליינען, דא קום איך צו די נקודה, וועגן ליינען קען איך נישט, איך בין דיסלעקסיק, איז טוב איז נאך א מזל ס'איז אזוי, ווען יא, וואלט מיך עס געבאדערט, ווייל ס'וואלט מיר נישט בייגעפאלן אז ווער זאגט איך דארף זיצן און ליינען, איך קען זיצן און הערן, און יעצט זאג איך דיר, יוסף זאב און אויך יענעם דעם שואל, אז דער אינגערמאן איז א געשמאק, ער איז א ידען, יעצט איך מיין נישט אז מ'מוז זיין א ידען כדי צו זיין געלונגען אדער צו זיין צו זיין אקעי. אבער העפענס טו בי אז ער איז דווקא א ידען, ער ווייסט אסאך, ער קען גוט אינפארמעישן, האט עס גוט ארויס, ממש געווען א געשמאק צו רעדן מיט אים סיי אלץ זיין תכונת הנפש, אלץ זיינע מענערס און מ'קען גוט קאנעקטן צו אים, און סתם מיט זיינע ידיעות, און זייער געשמאק צו רעדן צו אים, אבער ס'איז אינטערעסאנט וואס איך וויל ארויסברענגן זיין פערספעקטיוו, ס'קען זיין ער רירט אן די זעלבע נקודה נאר גאר פון א אנדערע ענגל, פון מער א פאזיטיוו זייט, און ער האט סתם גערעדט לפי תומו, סתם יא, דאס האט מיך געטריגערט. גערעכט.
אין א גוטע וועג. דאס איז עקזעקטלי די פוינט וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען. פאר מען גייט צו זיין שאלה און פאר מען גייט צו וואס ער באדערט אים, האב איך געוואלט עדרעסן די זאך. און ממילא, נאכדעם וואס דו פארשטייסט די זאך, ס'איז א דזשענעריק פראבלעם לאמיר עס אזוי רופן. ס'איז א פראבלעם וואס איז געווארן קריעיטעד דורך די אקאדעמיק סיסטעם וואס איז דא היינט. ס'טייטש, וואס איך האב פריער געזאגט, אז אין די אמאליגע אין די צייטן פון די תנאים ווען מען האט געשריבן דעם גמרא וואלסטו ווען געקענט זיין איינער פון די גרעסטע תנאים לויט דיין טאלאנט און לויט דיין נאר היינט וויבאלד די תורה שבעל פה איז שוין געשריבן און וויבאלד מען האט אוועק מען דארף דווקא יא לערנען די גמרא אינעווייניג אדער אנדערע ספרים איז געווארן קריעיטעד א פראבלעם איך רוף עס אן דזשענעריק פראבלעם פאקט איז דו מוטשעסט דיך אין ריעליטי דיין לייף איך מיין דו מוטשעסט דיך און דו עקספיריענסד שוועריקייטן. וואס איך מיין צו זאגן איז, דו קענסט טרעפן וועגן וואס אין יענע וועגן, למשל אזוי ווי דער אינגערמאן וואס דו האסט אראפגעלייגט, און איך האב אויך ביי די וועי געטראכט, ווען איך האב געהערט די ערשטע מאל זיין וואויסמעיל האב איך געטראכט די זעלבע זאך, וואו, ער וואלט געקענט מורא'דיג שטארק בענעפיטן פון טרעפן עפעס א געוויסן מגיד, אדער עפעס א געוויסן דיין, רב אדער פוסק אדער איך ווייס וואס, לערנט פאר און האט אסאך.

פון די מין אישו און וואסערע קאנסעקווענסעס ס'קען זיין. און נאכדעם קען מען גיין צו די צווייטע חלק פון די ווייטאג וואס ער האט למעשה און וויאזוי ס'עפעקט אים, און דו קענסט מיר רגע דערמאנען. אז ווען ער טראכט וואס דאס מיינט פאר אים און וואס ער דארף טון, וואס ער קען טון, ווערט ער דיפרעסט, איז א שאלה, און אויך אז ער טוט פארשידענע זאכן זיך צו האלטן ביזי, כלשונו, און זיך צו דיסטרעקטן דערפון, איז א שאלה צו ער זאל עס פעיסן אדער ער זאל ממשיך זיין זיך. אקעי אקעי, א סימפל תירוץ איז, ס'איז נישט בלעק און ווייט, ס'איז נישט אדער טו איך דאס, איך האב דאס שוין פריער אויך דערמאנט, ס'איז נישט בלעק און ווייט, אדער פעיס איך עס אדער פעיס איך עס נישט, אדער לויף איך אוועק דערפון אינגאנצן, פעיס עס אפ טו די טו דיין לעוול אוו טאלערענס, יא יעדער איינער האט א געוויסע לעוול וואס ביז דארט האלט ער אויס צו ליידן, און לייק שטופ דיך די מערסטע וואס דו קענסט, איך קען דיך נישט זאגן קיין עצה, איך ווייס נישט וויפיל דו קענסט, און דארט וואו דו פילסט אז דו קענסט נישט, ס'איז לכתחילה שבלכתחילה אז דו זאלסט האבן זאכן, האביס אדער סתם זאכן וואס מאכן דיך, וואס דיסטרעקטן דיך, וואס מאכן דיך פילן אקעי. ס'איז נישט קיין חסרון אז מען דיסטרעקט זיך מיט גוטע זאכן, מיט פראדוקטיוו זאכן, וואס נישט? וואס זענען גוטע זאכן? פאר דעם איז דאך דא די אלע היימישע, אקעי זעסט דאס איך האב פארצן נישט, איך האב געוואלט למשל רעדן פון זאכן צו ליינען, ער קען נישט ליינען יא? ער קען נישט זעהן פיכחס גלויבערס ארטיקלעך קען ער נאר הערן וואס איז דא אויף קול מבשר, אבער ווען ס'קומט צו ליינען עפעס ארטיקלען די נפשי אדער דאס דאס קען ער שוין נישט פארשטייסט אדער מוטשעט ער זיך מיט דעם ס'איז נישט זיין פלאץ, טשו ביסט גערעכט טאקע ליינען העט זיין אבער קענסט טרעפן ס'איז דא זייער אסאך ס'איז דא א וועלט מיט חומר, ס'איז דא מער חומר צו הערן ווי צו ליינען מיין איך. יא, אבער מ'דארף טרעפן די ריכטיגע זאכן, ס'דארף זיין כשר'ע זאכן, ס'דארף זיין רעלעווענט זאכן, גענוג סמארט און סטימיולעיטינג פאר אים. נאכדעם איז אויך דא אסאך סאושעל אינטערעקשאנס וואס ס'זעט אויס אז ס'קען זיין זייער גוט פאר אים, ווייסט למשל אזעלכע בחורים ווי אים, זיי זענען זייער מצליח צו זיין דער גאבע פון די כיתה אדער אנפירן די איווענטס וואס די ישיבה מאכט אדער ווייסט איך מיין אזעלכע מינע זאכן, און ס'איז טאטעלי אקעי, די זאך אז דו מאכסט דיך ביזי פארקערט, רבונו של עולם האט האט דעוועלאפט דעם סיסטעם כדי דו זאלסט עס קענען יוזן ווען מען דארף עס, און עט די סעים טיים קענסטו אבער אויכעט העכערן דיינע סקילס פון דיינע קאופינג סקילס פון זיך אן עצה געבן, פון זיך אן עצה געבן און פון זיך בעסער אן עצה געבן, פון זיך אן עצה צו געבן אויף א שטערקערע וועג און אויף א טיפערע וועג, און נישט פילן ווי די ווי די ער וואלט זייער שטארק געקענט בענעפיטן פון א גוטע טעראפיסט וואס זאל אים קענען

וואטשן כאילו פון די זייט האב איך געקענט אזוי ווי אבזערוון ווי מיין ברעין גייט און רוקט אראפ, איך מיין משל אזוי ווי די סירקוט ברעיקערס געבן זיך א רוק אראפ, אויב איז דא עפעס א געוויסע סכנה'דיגע זאך אדער עפעס א באזארגנדיגע זאך וואס דיין מח פילט געבט עס א עפליי דעם דעם ברעיק די סוויטש די סוויטש אויף און ס'געבט א לעש אויס דעם אויבערשטן חלק פון די ברעין. און דעמאלטס איך בין דעפרעסט, ממילא וויבאלד איך בין דעפרעסט גיי איך נישט אויף, גיי איך מיך נישט אויפרעגן, גיי איך נישט פייניגן מיך, גיי איך נישט פייניגן קיין אנדערע, גיי איך נישט טון קיין נארישע שריט, איך גיי בלייבן אין עפעס א געוויסע מין סטעטוס קוואו. סאו ס'איז, דעפרעשן האט א זאך וואס ס'קומט אויפטון, בכלל, יא, איך גלייב דאך זייער שטארק אין די מהלך אז יעדע זאך וואס ס'געשעט מיט א מענטש בעצם קומט אויפצוטון עפעס א געוויסע זאך, און דעפרעשן קומט אויך אויפטון, ס'קומט דיך סעיוון פון נישט. פון נישט ווערן גאר שטארק אויפגערעגט פון נישט פון נישט וועלן זיין פראדאקטיוו אדער אזעלכע זאכן סאו ס'איז דא פלאץ אויב דו פרעגסט מיך אין א סימפל וועג מאך פלאץ פאר די אלע פילינגס גיב פלאץ פאר די אלע פילינגס און שטייג און דעפענעטלי איך קען איבער זאגן נאכאמאל ער קען דעפענעטלי בענעפיטן פון א גוטן רילעישאנשיפ מיט א טעראפיסט. אהה אהה אקעי.